naaza nyowe naafa na apurayinga reediyo yikiza na apurayinga yaanyeta naagira nti aho haakiri kwonka okuzayo okwenda adimishoni nakwo kwakyerererwa hati egyo tayimu y'okwenda adimishoni naki mummy na daadi n'obu baabaire nibashariramu rivayivu Eh, omu kukyerererwa okwo Eh, ranga hariho ogundi omuhanda ogu- ogu yaabaire naatebeekanisa Okuza aha Revival Girls High School. Obwire manyize nti dadi obwire bukahika tukuburayo nka wiiki emwe egaruke aha ishomero aba mm. siniya fayive kuhumuruka nyowe nka ntakumara ahi nkuza kandi omwe abe ori aha masimu naki banywani bawe mbakuza nyowe ninza oku iwe nooza nka iwe otaine eky'okubagamba mm. so nka ntakamara ahi nkuza abandi batandika kuhumuruka nyowe tinkumanya mm. so ndigwangira dadi nitugyenda eri arikwenda admission atakungambira Kwonka kasita nkaba nimmanya aboojo shi batabakuza kunshutamisa nkarinda eki arigeyo nkyakire bo kuriya baine ekyabo eki bahemba baga Eh. yes so obwire ku bwahikire dad okungyenda nazaara ngyendire ndeeba yaija n'ebaasi Mm. na admission kugimpa ndeerivayiva Ota otyo
Kwonka ekaba eyetsire omu matu gaawe. Mm. Kandi ajwireho kwonka kw'okuzayo nangu atakayetse na admission Mm. obumwe akakirabyamu kwonka ndikumworeka ngu tinkugyenda. Mm. Yeah.
Abe kwonka otakagishoboorokiirwe, otaineyo experience yoona, Eh. otaine mwana maybe owaagiireyo waashomereyo ngu omwebuuzeho. Exactly.
Na n'okuba eishomero ry'okubanza, ah, nyowe nkaza kugyenda oku yampaire admission ningireeba yaaza naihamu ekipapura naareeba
ndeerivayiva nkigaruramu nzita omu ntebe ahu yaabire ashutami aha rubaju ngaruka omu kiyungu mbanza naabireebamu mpurira n'amaziga genda kungaruramu kandi kyona kyabaire nikisingayo kungarura bweyanyangye Nkanye ndagaruka omu ministry Yeah, ndagarukayo ahakuba eka nekora kihanga aha magara gangye minisitiri kandi ekora cyangwa omu magara gawe Mm. so
nareeba ebintu by'obumwe mbwenu ekyabe nkikubanja ngu oshemeye kuba nogaruka bweranyanja Yes. Mm. naaza omu kiyungu naaba into revival nkahurira n'amarira genda kundabamu kwonka ku naaherize hati okugira ngu nkaba naamanya eby'amaisho emyaka ebiri ei naamazireyo na- naahurira nti ni patron waitu akaba naakira kutugira ngu you no longer live for yourself like amagara gaawe tigakiri gaawe watu- waakunda ga- g'aha Mukama so ku ariyo yaakutuma okwe nabwe nikyo ki yaasiima. It's his will. Mbwenu niikiriza nti ntaine ntaine enshonga ahabw'enki yantumayo. So, n'eby'okururira byakomaho niikiriza. Admission obu okagitunga naaburayo Agenda. bwire ki?
Tukaba nituhumuruka ebiro ikumi na kimwe. Dad akaagiihayo one ebiro nka ikumi na bishatu. Eh, eh. Erikungira ngu ngu nze kuhumuruka. Mbwenu ka hatariho ebindi eby'okuza kwetebeekanisa, ka kuri okw'okwimuka noogyenda.
Nkakandeka naarindaho mande, nkandeka naarinda mande yaantwara, ekanyetwarira. Nkanye mpurira ngyenda ntakwenda tuhikeyo n'okuhikayo. Nkanye ngyenda omuhanda gume nigweyongyera. Twaherize tuhikayo twakirirwa chaplain Reverend Natumanya Pleasure niwe yanyakiire aha gate akatwitsya aha staff room kandi kahika n'ebishushani bi baabandize kuteera oreeba ngu omuntu egi ekintu kye ki yaabaire arimu.
Ebishushani ebi baateera iwe? Ebi baabandize kunteera naaheza nzikutamu uniform ya revive. Eey! Konka nooreeba ngu ekintu tokakiijwiremu. Eey. Okay. Kwonka naahikayo naayakiirwa gye bankunda. Waareeba oku baakwakiira, noomanya hariho obu orikugyenda nodaawutinga nk'aha kintu. Mbwenu okagyenda otakikunzire. N'obu orikukizamu okareeba ngu tokikunzire. Kwonka okahikayo okaba carengire. Obumwe abantu nibabaasa kukucarengyinga nari ekintu kikucarengingye maybe eki waaba oku waaba wakigiziremu bias kandi kitaaniingye, oreebe kyahinduka.

Hati naakungyenda akarumu ku naakireho baanyakiira gye. Ah, ndeeba i- eizooba ery'okubanza ryaho arityo. Beitu tuba abaana bangahi?
I know, Eh. yes. Kwonka tuhikayo nk'ekintu tushutama kyona bibi.
ekirikutandika Mm. Mm. Mm. Mm, kuba- ebintu byona bigyenda gye. Mm. Ku haagiire kuhwaho obwire, nabwo hati mu- mporampora Mukama aguma naanyoreka eki areetsire ninzayo.
Eki waabaire nooteekateeka ngu maybe iwe nooteekateeka ngu kiri bweranyangi honka kandi waareeba ku niiwe abiriyo n'ebindi n'ebikukira ahari ebi ebi waabaire nootungira bweranyangi. Aha, Warushanga ota? Ahabw'okuba egyo experience nitugyenda itwe abakuhurikiize, abariyo nibakureeba aha radio na tiivi so that omuzaire ori aheeru oriyo naakureeba. oriyo naakuhurira omwana nawe oriyo naakureeba oriyo naakuhurira ahabw'okuba obu nibwo bwire twine kureeba ngu mazima ebirungi ebi oriyo nooreeba aha Revival Girls High School by the way boona abakutureeba egyo nayo n'enshonga nkuru munonga n'obu twine aha omwishiki ogu Cynthia ah, twine eishomero erya Revival Girls High School Naryo rikatandika obureeberezi bwaitu obwa nkore eri omwishiki ogwo arikushomeramu kandi nabwo hariho eishomero eririkumanywa nk'erya Revival Junior School. Amashomero ago gombi gari omu mwanya gumwe omuri Katyazo aha nguuto nyigyendwa, noshusha nikwo barikukigamba Mbarara Ibanda. Waaruga aha kishaayi kya Nyakisharara eky'enyonyi mazima noogyenda akaanya kakye munonga mwanya ogwo gwakati haza nuho arikwija kuba noshanga amashomero ago kwonka mbwenu katubakorere akarango abantu abo ahabw'okuba n'abaitu obundi ku wakuba noyenda kumanya eishomero eryo nari kumanya ebirikukiraho nari noyenda kutwarayo omwana iwe ku birakubuzabuze location ninga shi omwanya ogu eishomero eryo ririmu yoyija aha radio Revival ninga aha Revival TV nitwija kuba nitukuragirira gye munonga nitukuhereza n'enamba z'abantu abo. Yes oriyo notugambira sinsi.
Kubaherize kunyakiira nahika omu ishomero nahahwaho obwire nka sande naki ntandika kurihikamu. Fellowships buri mwazyo nza omu fellowship nza kuhimbisa n'okushaba. Ahabw'okuba ku naahikireyo, hati niho hi naagaakire nkagyayo ekyetengo ky'okuba omwebembezi. Nka ku naahikire omu fellowship naareeba nti "Sana, nimbaasa kuba omwebembezi, nze kwebembera fellowship. Naatandikiraho obwire bw'okuteera oburuuru ku bwahikire, naahandiika application y'okuba religious minister.
Nayo yaazayo kwonka ebi mukama akora nyiruka omu nkiri o levo kandi naagizeho nti ku ndagaruke ku ndagaruke a levo n'obu kiri ekitahikirire hati nyine kuba hedi gaali nainga siipi mbwenu hati ku naahikire oku mpandiikire mpandiikire apurikashoni y'okuba rilijiyasi minisita mukama oku yaakozire ebye tirikumanya naagira ngu nze kuba siipi. Nahikayo naaba CP. Ku baaherize kunkora CP nka administration, chaplain yangye ati ninkukora CP Scripture Union. Hati naaba CP w'emirundi ebiri. Nka ku naaherize kutereera gye kushutama n'okubireebamu byona, naagira nti ogu ni Mukama aine eki akutumire kukora. Hati niijuka mbiire ntakwenda kuzayo kwonka hiine omurimo ogu antebeekanisiize. Kuriya mbaire nintendekwa kwonka hanu niinye nyine kuza aha ground hati nkebembera abandi. Nakyo naakikiriza naazamu nangwa bansapotinge ab'eishomero, byona byagyenda gye omumaisho.
Bakusapotinga. Noobaasa kutugambira bimwe ahari ebi ebyakugyemesereize okuza omu by'obutegyeki? Ni biiha ebi waabaire nooyereebamu ohurire ngu oshemereire kuba nootwara obwebembezi, nooyebimbira abeegi aba? Ebi waabaire nooyehiiriraho okuza kwetsimbaho n'okureeba ngu waayetaba omu bwebembezi obu?
Eky'okubanza nyowe nkangiire aha bwa religious, haza ekyabaire nikinsindikiza kuza omu kwebembera ebya chapel, Nkahikayo first time kandi ndeeba aba n'abaana abaaba barugire omu primary school. Obwire obwingi noobaasa obutamanya ekintu ekiri nka advanced nainga ki. Kandi n'okugira nkamanyire nyinshi we yaaba yanyangye. Naahurira niinyenda ngu ekyo kyenyini kibe ki- nikyo kyagumizamu aha ekyankurize kikampisya aha kikandeetera okujunwa gye. Kibe nikyo kyayamba n'abandi. Naagira nti nimbaasa ku- kukikora. Okay. So obwebembezi wa Bushanga ota ahabw'okuba egyo ni experience mpango munonga. Ningira nigwo omurundi gwawe gw'okubanza kubanza kwebembera. Ahabw'okuba Bweranyangi eh, na naakuhurira gye okagyezaho byayanga. Yes. So nk'aha guri omurundi gwawe gw'okubanza kwebembera. Leadership okagishanga ota experience egyo kandi okaijuza ota kuki balancinga n'ebitabo byawe ahabw'okuba nabyo ni bikuru munonga. Nyowe owu oyine aha nkaba omwebembezi kuruga omu P3 mpaka na hati ndi omwebembezi. So nkaba head boy in all primary, senior, university. Ah? na n'ahandi prefect waki wa ebintu ni bingi munonga kwonka ebintu ebyo eki nabireeberemu nooteekwa kubibaransinga n'okushoma na na okuba omwebembezi ahabw'okuba kw'okuba omwebembezi oshemereire kusavinga abantu abakutoraine kandi oshemereire kubaransinga n'ebitabo byawe ahabw'okuba nabwo ku orikuba oririida ebintu bya Yanga ebintu nibikushobaho. Ashi iwe iwe prefect orikushembera abandi nari yes mhm, tugambire tureebe sinsi
Leadership terangumiire munonga Mm. kuba nkeshanga nabwo nyine positions nyingi Mm, kandi still ndi student yes kwonka ekyayambire support eka eriho Kanga ba ba teacher nibakusapotinga administration eriho mbwenu nakyo kyanyamba gye ku balansinga ebintu obumwe ahu baareeba orenda kukiza amaani naho baku bakweta bakugambira oshanga teacher yaakweta yaakugambira ahu oratwaze gye ebintu yaakugayidinga nakyo ekyo kikugarura omu muhanda Okay.
Yes. So kyakuhwera. Mm. Abantu waabasavinga gye abeegi bagyenzi baawe. Yeah. Oh, that was good. N'ebitabo wabi balansinga. Oh, okay. Tuze omu ka break uh, kakye uh, nituza kuba nitugaruka ahabw'okuba sinsi yatucumwine aha. Twenda kugaruka okugambaho bikye aha birungi ebyashangire aha Revival Girls High School reero na n'obuhabuzi bwe reero ku araheze kuteereza obuhabuzi nituza kuba nitwakiira amasimu na messages na comments aha YouTube Turiho okureeba ngu abantu aba nabo twamanya ngu bariho, comments zaabo twazishoma, amasimu gaabo twagaakiira. Twija kushemererwa munonga twagirayo n'omunyeeto ogwajunwa kandi akeikiriza Yesu Kristo kuba Omujuni w'amagara gye. Ogu nigwo mugisha ogu oine kwejunisa naiwe okateera esimu yaawe obundi otagire oti tiitwe tibakutuheereza sipeesi. Sipeesi egyo eriho mazima, waateera esimu nituza kukwakiira. Ku waakuba waahurira obujurizi bw'ow'eishe-emwe Cynthia, Ni kikuru munonga. Nituza omu break tugaruka n'ebindi bingi otarigaho.
Revival TV, amagara omu bwijwire.